Castle plîs Trev. Dwi 'di colli'n ffôn. Pa bryd? Neithiwr. Paid â gofyn yn lle. Iawn. Pam dwi'm yn cael gofyn yn lle? Achos dwi'm yn cofio. Ond mi lasa fo fod mewn unrhyw un o wyth pyb, lle Indians neu lle kebabs. Gis di Indian a kebabs? Na, swn i'm yn feddwl de. Ond mi gesh i un o'r ddau yn ben dant. Sut ti'n gwbo? Achos odd o'n stingio pan nesh i ga'l number two bore ma. Ges i ffôn newydd ddoe. Upgrade. So? Gei di fenthyg os ti isio. Achos dwi'm yn ddallt o. A do's na neb byth yn ffonio fi beth bynnag. Diolch am y cynnig, Trev. Sa fo dda 'im byd i fi sti. Na? Ma' rhif y ffôn yn ffrindia fi yn y llall dydi? Ti'm yn gwbo su' ma' roi nw yn y ffôn? Wel yndw ond dwi 'di colli 'yn ffôn do a ma' rhifo ffôn fi yn y ffôn arall ti'n dallt? Gyda hynna i gyd eto? Yn slo. Neith fama pan ti'n gallu Trev. Doedd o'm yna. Dwi mor ofalus efo'm ffôn fel arfar hyd yn o'd pan dwi'n assauled. Lle nesa? Nelson plîs Trev. Ti'm yn meindio nagwt? Na. Waeth mi fynd am spin yn tacsi na bod ar square wheels wrth y cloc. Be' ma' square wheels yn feddwl? CB speak 'di o am fod yn ista'n car wedi parcio. Hogyn dad CB pan oedd o'n fyw. One four for a copy. Eyeball, eyeball. Ten, ten, do it again, a felly. Ie, oedd yn dad fi CB, reit. O'n i wrth y modd yn gwrando ar dad. Oedd gen fo enwa fatha cod ar lefydd. Pig Town oedd Mochdra. Oh, sy'n na neb di gesio hwnna, na sa? Blue Hill? Glasfryn! Ia. Ti'n dda am y gêm o'n isa? Dim dim ffycin lol wir iawn. Ie ond peth am CBs de fyswn neb yn gallu colli nhw nagos? Trevor! There's a breaker on the side trying to come in. Be? Pam ti'm yn ateb dy ffôn? Dio'm di canu!

Stopio fo ma pan ti'n gallu. Ti eisiau fi aros amdana chdi? Duw na. Na i uh, gael pub crawl rhyw bryd like kill two birds with one stone. Mae hynna'n impossible go iawn di. Adar rhy fast. Dim fatha chdi. Da chi di gweld ffôn Lisa yn rola? Na. Sut dyn ydi o? Iffar ein da. Mae picture quality 'r camera yn immense. Mae ffôn newydd fi yn tynnu lluniau, meddai Shelley. Doedd yr hen un ddim. Hei, dwi wedi gwneud fideos bach da ar y camera ffôn nesaf 'fyd. Fi oedd y director, y cameraman a'r starring role, a Lisa the leading lady. Faint o fideos ti 'di wneud? Dipyn go lew. Maen nhw werth eu gweld de, Trefor. Yn dyn? Dyn. Does am llawer o blot iddyn nhw. Ac eich bod angen chydig bach o waith ar y sgript, ond uh, dwi'n hapus iawn efo nhw. Yn enwedig ym hyfforddiad yn hun. O'n i'n gwybod bod Lisa medru actio. Na chdi, Bryn? Yndw tad. Yr un nes i'n cwm idwal dwi fwyaf prawd yno.

Sa di fel mynd ymlaen i ryw wlad distawach te. Lle da chi eisiau mynd? Oh, dos a fi. I'r sgeris, Dukes. Na o, sgeris yn fanna fi ra, da chi newydd dod allan o hwnna fo. Da!

Faint dych chi isio? Mor digon i mynd i'r offi ag adre hedro. No probs. Ti stupid, Trevor. Ti di gweld Lisa heno, Trevor? Do, dwi di bod yn mynd â hi rownd yn chwilio am ei ffôn yn bob man, mae di golli fo. Mae ffôn hi gynna fi yn naffiadol yn y Chinese neithiwr. Hei gath i helo yna Trefor. Am be? O'dd i'n rude ar waiter Trefor. Oedd? Be' nath i? Wel nath i ddangos ryw lunia o'dd gynno hi ar i ffôn. Dwi di clywad am y llunia gan Bryn a'r ogia. Nath i ddangos llun o'i thîn i'r waiter a deud you can have a bit of that if I can have my meal for free. Ti'm yn gall nadi? O'dd i out of order Trefor. Gath i bwyd am ddim da. Naddo. Dwi di bod trwy llynia erill i gyd ar i ffôn i fyd, a ma nhw'n afiach. Ddylia chdi'm busnesu'n ffôns pobl erill, Elen. Ma nhw'n breifat. Fi'n cytuno, Trefor. Ti ar fai, Elen. Ti'n ddrwg, Elen. Fi'n cytuno da ti, Trefor. Ond dwi licio geno drwg. Hei yym, na'i rei ffôn Lisa i chdi yli, a gawn ni weld pa mor ddrwg wt ti a Trefor.

Ling Pong Wa. Pwy di Ling Pong Wa? Dwi'm yn gwbo. Be oedd isio? Deud mae fideo gorau mae o rioed di gael a mae eisiau gwneud un peth eto yn fuan. Ti'n gyd yn hwn! Na'ch do! Bol nisa di hwnna.